Гӕдиаты Секъа, Коцойты Арсен, Бритъиаты Елбыздыхъо, Гӕдиаты Цомахъ. Ныууагътой арфӕд ирон литературӕйӕ, архайдтой, цӕмӕй абоны фӕлтӕр дӕр уарзой ирон литературӕ ӕмӕ йӕ зӕрдиагӕй кӕсой. Хъыгагӕн, нырыккон ныййарӕг афтӕ зӕгъы, Мӕ сывӕллон кӕсид, фӕлӕ цы бакӕса, уый йын нӕй. Уӕдӕ ма абон бафӕрсӕм, рауагъдат Иры сӕйраг редактор Техты Тамерланы, уый сӕгдӕр афтӕ у ӕви ӕфсӕнттӕ агурынц? Сымахимӕ Ногдзауимӕ фембӕлд амоны йӕ Сӕлбиты Диана. Цӕмут мемӕ. Дӕ бон хорз, Тамерлан. Хӕбуни хорзӕх.
цалдӕр фарстайы ма мин, ӕмӕ дын кӕд рӕстӕг и, уӕд нын дзуапп ратт.
Уыдон мӕн, фарс, мӕн фарстатӕ дӕр не сты, фӕлӕ ныййарджытӕ фӕфӕрсынц, актуалон фарстатӕ сты. Фылдӕр ныййарӕг афтӕ зӕгъы, Тамерлан, мӕ сывӕллон дӕм кӕсид чингуытӕ, фӕлӕ цы бакӕса, уый йын нӕй. Ӕз ӕй зонын, рауагъдад Ир рауадзы бирӕ чингуытӕ сывӕллӕттӕн, Мӕ фӕндид гыццылон куы радзурис цы чингуытӕ рауадзут сывӕллӕттӕн, уый тыххӕй. Кызӕнӕй хъӕу рауагъдад Иры ис бирӕ цымыдисаг чингуытӕ сывӕллӕттӕн, ӕдӕппӕтӕй ӕхсайхуызӕй фылдӕр, ӕмӕ дзы мӕ бон у мӕнӕ иу цалдӕры тыххӕй абон радзурын. Фыццаджыдӕр, райдайын хъӕуы, кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, адӕмон сфӕлдыстадӕй. Гъемӕ нӕм Йосы къабазы ис, мӕнӕ зӕгъӕм, ахӕм чысыл чиныг Сӕгъмӕ тӕрхъус, аргъау, скъолайы кары чи нӕма ис, уыцы сывӕллӕттӕн. Дарддӕр уый дӕр кӕстӕр кары скъоладзаутӕн ӕмӕ скъоламӕ чи нӕ бацыд, уыцы сывӕллӕттӕн урсуӕрыкты ныр бауон Ам дӕр ӕмбырдгонд ис чысыл ӕмдзӕвгӕтӕ, ӕмбисӕндтӕ, тагъддзуринӕгтӕ ӕмӕ ӕндӕр ахӕм цымыдисаг ӕрмӕг. Дарддӕр Яблоко Нартов, зӕгъгӕ, ахӕм чиныг, уый та у уырыссагау, мӕнӕ Нарты кадджытӕй зынгонддӕр чи у, зынгонддӕр цы кадджытӕ сты, уыдон ардӕм бацыдысты сывӕллӕттӕн, тӕлмацгонд сывӕллӕттӕн конд хуызы. Уымӕй дарддӕр ма мӕнӕ Брытъиаты Созырыхъойы аргъӕуттӕ сты нӕм иронау дӕр, ма уырыссагау дӕр, ай уын ӕвдисын уырыссаг чиныг, фӕлӕ нӕм иронау дӕр сты Созырыхъойы аргъӕуттӕ. Уый адӕмон сфӕлдыстады кой куы кӕнӕм, уӕд уый Созырыхъо, Брытъиат Созырыхъойы аргъӕутты кой куы кӕнӕм, уӕд уый дӕр сӕ ӕмбырд ӕркодта, уыдон дӕр адӕмон сфӕлдыстад сты. Ир дарддӕр кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, зӕгъдзынӕн Хетӕгкаты Къостайы уацмысты тыххӕй. Къоста дӕр уацы сывӕллӕттӕн цы уацмыстӕ ныффыста, уыдон нӕм сты цалдӕр хуызы. Иу чиныг дзы у, зӕгъӕм, уырыссагмӕ тӕлмацгонддӕр, иронаумӕ уырыссагау, аив фӕлгонцгондӕй, иннӕ та мӕнӕ зӕгъӕм ахӕм чиныг Синица, зӕгъгӕ, ардӕм та бахастам, уырыссагмӕ йын цы тӕлмац ӕмдзӕвгӕтӕ тӕлмацгонд тӕлмацгонд ӕрцыд сывӕллӕттӕн, уыдон. Ӕмӕ сӕ ис куыдзӕн афтӕ мӕн ӕмбуырсӕгау кӕсын, иннӕ чингуыты иронау бакӕсын дӕр. Уымӕй уӕлдай ма мӕнӕ, зӕгъӕм, ахӕм чиныг Нарты Батрадз, зӕгъгӕ, уый дӕр у Нарты кадджыты хъайтар, ӕмӕ уый тыххӕй кадджытӕ та ӕмбырдгонд сты ацы чиныджы. Дарддӕр мӕнӕ мӕнӕ ис уырыссаг классикӕйы дӕр, уырыссаг классикӕйы чингуытӕ дӕр, зӕгъӕм, Алексей Толстой «Золотой ключик», уый дӕр у кӕй зӕгъын хъӕуы уырыссагау, фӕлӕ йын нывтӕ скодта Цӕгӕраты Валерий, ирон нывгӕнӕг, ӕмӕ уымӕ гӕсгӕ ахӕм хуызы дӕр цымыдисаг у чиныг. Дарддӕр ма цы? Дарддӕр ма нӕм ис тӕлмацгонд чингуытӕ дӕр уырыссаг литературӕйы классиктӕ, Уацмыстӕй кӕцыдӕртӕ тӕлмацгондӕй зӕгъӕм, мӕн ахӕм диссаджы рӕсугъд фӕлгонцгонд чиныг Къуыпрагъов сурх Ершовы чиныг. Конек горбунок иронау, ис ын тынг рӕсугъд нывтӕ конд, у тынг хорз тӕлмацгонд. Баситы Михал ӕй стӕлмац кодта ирон ӕвзагмӕ, ӕмӕ ацы чиныгыл дӕр сывӕллӕттӕ тынг ӕхсызгонӕй сӕмбӕлдзысты. Ноджы ма нӕм ис ахӕм хуызы чингуытӕ, ӕмӕ сӕ ныййарджытӕ куы агурой, уӕд сӕ ӕнӕмӕнг ссардзысты ӕмӕ сӕ сӕ сывӕллӕттӕм ратдзысты ӕмӕ сӕ уыдон ӕхсызгонӕй кӕсдзысты.
Бузныгмӕ гӕсгӕ ацы информаци уыдзӕн тынг ӕхсызгон ныййарджытӕн, стӕй ма мӕм иу фарстайы афтӕ фӕзӕгъынц, кӕм дам балхӕнӕм чингуытӕ, уый нӕ зонӕм, уый тыххӕй дӕр ма нын радзур, кӕм и балхӕнӕн сывӕллӕттӕн чингуытӕ. Мӕнӕ цы чингуытӕ равдыстон, цы чингуыты тыххӕй радзырдтон, уыдон, стӕй ма бирӕ ӕндӕр рауагъдтӕ, балхӕнӕн ис чиныг Книги Осетии, зӕгъгӕ, уым, Сабырдзинады проспекты ӕхсӕрдӕсӕм хӕдзары. Стыр бузныг дӕм, мӕмӕ гӕсгӕ абон уыд тынг хъӕугӕ информаци, ныййарджытӕн ӕцӕгдӕр вазыгджын кӕцыл, ахӕм. Ныр та, Тамерлан, стыр бузныг дын зӕгъын ӕмӕ лидзын мӕ чысыл уазӕгмӕ, кӕцы мӕм ӕнхъӕлмӕ кӕсы,

Дзерассӕ, дӕ бон хорз! Диана, кӕм уыдтӕ? Цас дӕм ӕнхъӕлмӕ кастӕн? Бахатыр кӕ, Дзерассӕ, къӕридоры ныхӕстыл фӕдӕн. Диана, ӕз та дӕм ног хъӕуӕй ссыдтӕн. Абон ногдзавимӕ фембӕлды ӕгас цы зӕгъӕм, тынг курдиатджын, фӕлӕ ӕрыгон чызг тезӕты Дзерассӕн. Дзерассӕ, дӕ бон хорз, бузнаг раст нӕм ног хъӕуӕй кӕй ӕрбацыдтӕ уый тыххӕй ӕмӕ кӕд ног хъӕу кой скодтам уӕд ма нын гыццыл радзур суоми хорзӕй уӕ хъӕуы цы ногдзинӕдтӕ ивддзинӕдтӕ уӕм дзы цӕуы нӕ хъӕуы цалцӕг кӕнынц хӕстмӕ чи ацыди уыдонӕн сӕ цалцӕгтӕ адӕм сӕ цӕхӕрадӕттӕ тауынц бӕлӕстӕ садзынц мо цӕхӕрадоны цытӕ зайы Картоф, фӕткъуытӕ. Мады дӕр феххуыс кӕныс мамайӕн цӕхӕрадоны? Вирмӕ дӕр куы сцӕттӕ вӕййынц, уӕд бауайы сахарынмӕ. Фӕххуыс кӕнын мамайӕн. Мады та цы фӕкусыс? Картоф сымбырд кӕныны ведра мамайӕн фадат. Дзерассӕ, ды тынг арӕх бацархайыс ӕрмӕст ногдзау конкурсты нӕ, фӕлӕ ма алыхуызон конкурсты дӕр. Зӕгъ-ма мын, дӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕуы дӕхицӕн архайын конкурсты? Видын-ма ма фӕзӕгъы, Дзерассӕ, ам дӕр та бацархайӕм. Мӕхи фӕфӕнды. Ӕмӕ фылдӕр дӕ зӕрдӕмӕ цавӕр конкурс цӕуы? Ныр дӕр архайыс исты конкурсы?

Дӕ удыконд рӕстӕг куыд зынаргъ дӕ, ныййарӕг мад, куыд адджын дӕ мӕнӕн! Ӕппӕтӕй хуыздӕр ды мӕ мад, ӕнӕ дӕу нӕй сӕрӕн! Ӕмӕ ныр дӕр исты конкурсы архайыс?
О. Цавӕр радзур ма нын? Мын раскраскӕ цы. Дзерассӕ.
Ӕмӕ уыдон та цавӕр адӕмыхатт сты, зоныс ӕй? О, уыдон сты ирӕттӕ. Ӕз мӕхӕдӕг дӕр ирон чызг дӕн. Мӕ адон та цавӕр адӕмыхатт сты? Адон та лезгинтӕ. Дзерассӕ.
Ма дын чи радзырдта ацы адӕмыхӕттыты тыххӕй? Мама.
Исчи дӕ ныххуыс кодта ӕви сӕ дӕхӕдӕг нынныв кодтай? Мӕхӕдӕг сӕ ныв кодтон. Уарзыс нывгӕнын?
Мӕнӕн тынг ӕхсызгон у, ацы конкурсты дӕр кӕй бацархайдтай, мӕ зӕрдӕ дын зӕгъы, цӕмӕй та ам дӕр уӕлахиздзау суай. Рӕвдауӕндонмӕ ма дӕ фӕнды цӕуын? ӕви дӕ скъоламӕ фӕнды? Нӕ ӕмӕ фӕнды скъоламӕ цӕуын. Цымӕ? Мын фӕнды, цӕмӕй ахуыр кӕнон. Фӕнды ма мӕ, цӕмӕй скъолайы ног ӕмбӕлттӕ ссарон. Дӕ лысын салӕнттӕ радтай де мбӕлттӕн кӕнӕ дӕ сыхӕгтӕн, ӕви рӕвдауӕндон кӕимӕ вӕййыс, уыдонӕн? Мын фӕнды салӕнттӕ раттын нӕ мӕ нанайӕн, мӕ фыдӕн, ме фсымӕртӕн. Пагӕты Фатимӕйӕн. Дзерассӕ, радзур мӕн, хӕдзарон фосӕй уӕм исты ис? Хо.
Куыйтӕ, гӕдытӕ, хъомтӕ. Мысӕнмттытӕ цы хуыйнынц? Барсик ӕмӕ Анжелӕ. Анжелӕ дӕр хуыйны, йӕ ном дӕ куыдзӕн? Диссаджы номыл бавӕрдтай. Дзерассӕ, раст зӕгъгӕ, цалынмӕ мах дӕуимӕ ныхас кӕнын нӕма райдыдтам, уӕдмӕ мӕнӕн дӕ-ма-ма загъта, Дзерассӕ, дам, тынг бирӕ уарзы куыдзтӕ. Асайдта мӕ? Уӕдӕ мӕн фӕнды ӕртӕккӕ дӕуӕн скӕнын гыццыл зӕрдӕлхӕнӕн. Мах ӕртӕккӕ дӕуимӕ ацӕудзыстӕм ахӕм ранмӕ, кӕцы дӕ зӕрдӕмӕ фӕцӕудзӕн тынг. Разы дӕ мемӕ? А,

Мах дӕуимӕ ӕрбацыдыстӕм, ды бирӕ кӕй уарзыс, уыдонмӕ, бирӕ куыстӕ кӕм и, ахӕм ранмӕ. Фӕнды дӕ сӕ фенын? Цомӕ дӕ, ӕртӕккӕ сӕ мах дӕуимӕ фендзыстӕм ӕнӕмӕнг. Ацы ран ис тынг, тынг бирӕ куыйтӕ. Ам та сӕ мӕсты куыйтӕ. Дзерашы, Хъыгагӕн, кӕд адӕм куысты сӕ хуыздӕр ӕмбӕлттӕ хонынц, уӕддӕр разыны ахӕм адӕм дӕр, ӕмӕ йӕ къух чи сисы йӕ куыдзыл ӕмӕ йеддӕмӕ раппарынц. Ӕмӕ ахӕм уавӕрты дӕр уый тыххӕй сты куыйтӕ, ам дӕр уый тыххӕй сты. Фенӕм сӕ хӕстӕгдӕр.

Наа. Федтай? Куыйты дӕр федтам, бирӕ кӕй уарз, уыцы куыйты. Дзерассӕ, ӕнӕуидӕм раст кӕсер, адӕм куыйтӕн афтӕ кӕй бакӕнынц мӕ сӕ кӕй раппарынц, уый? Наа. Мӕнмӕ дӕр нӕ кӕсы раст. Мӕнмӕ дӕр нӕ кӕсы раст. Мӕнмӕ гӕсгӕ адӕм хъуамӕ сӕхи афтӕ ма дарой. Абон Ногдзаумӕ фембӕлды сымахимӕ уыдыстӕм мах, Сӕлбиты Диана ӕмӕ мемӕ нӕ ӕрыгон курдиатджын чызг Тежиаты Дзерассӕ нӕ ног фембӕлдмӕ.